Aa, minto mwanyegete inge, naende nengaki ende engiya koumerana ase Enogo TV ase togosemania na gotebania na koinyorania na komanya ekegendererete ase ase mwanyegete inge minto na ase mwamogusi na ase gusii buna yabeta. Mh, igo tokorigereria ase Enogo, igo togotaka ko, ko, ko, komanya. Ayio aro nekegusii kiaye, yaani chimbu chiaito mwanyagetinge ng'ai chigekeire chingako chiaito ase emegiro yaito na oboroso bw'okoba mwanyabanto abwo togwenerete koba. Minto mwanyagetinge igo nokonya gokwanerana na koinyorania erinde ntosira moono korwa ase obogesaku. bwa mwanyagetinge gose ase obogesaku bw'ekegusii, mbarote ogoteba ng'a ngosira kere, nkegosira n'intwe togosira, ekiagera nkero nkiarengeo naende nke bo. Bono iga tokonya goteba na koinyurania nsa chinde torakwane emechando yatoikeire, nsa chinde twakwanera ekegusii giaito buna kiare koigekwa, nsa chinde twakwanera chimbu chibwenerete korigererigwa ekiagera chiaretire mang'ana gete na mang'ana gete, chitang'u chigete na binto gete ase obosaku ase egesaku giaito mwanyagetenge. Rero twabuga iga, kinkonya goetana na siko iga, abaibori bambore na aye nomwarimu otare korakwanera igoro yobwarimu na abaibori, nkobaboria igo ng'aki? Bagontebia na chimbunchire chi'abaibori chikogera abana baito mbasoma buya, na echimbunchire chi'abalimu nachio chikogera abana baito mbasoma buya. Chimbu chi'omoibori na echi'omwalimu nabo chinga buna chi ekegusii kiare koigeka abanto ki basemigwa riria bare gokina. Maete egento tokoroka informal education. y'omogusi iyo yarenge erobire boronge, it was well structured. Igo monto tare gosoka na mbu chitari chia gesa gose chitari chi chigwenerete. Naende omogusi iga iga abwate obomaene mono ase ching'encho chiaye, he was very moral and morally upright. Aah ase kera egento naende tari gwancha kong'ainwa gose kong'ainereria. Igo Abaibo nabatagete ndakwanera, abalimu nabatagete ndakwanera amang'ana aya. Iga ere iga, abagusii batebete ng'a ki? Abagusii batebete ng'a gok- otanacheti kina nokorere gokoora, otanacheti kina nokorere gokoora. Yaani. Okwo nakwo ogoteba ng'a oise korora embwa embe yachakire komera ase omwana ogokinia, toyerusia noche koora, koora ekegusii noche korera ng'ora, ekiagera nkwenyorete konyerusia embwa eywo riria egochaka. Na korwa bakoro baito Ogotaterwa kwe chimbu chi'omwana akware gochaka nyomba ase abaibori. Igo oko nakwo ogateba aye buna omoibori omogusii, ki okorenda omwana oo abe omoisii gose egesagane, abe enyaroka gose omomura, ki bagokiina riria barabake nariokobeka Aa, chimbu chi'obomenyi nemegiro ime y'omonto oyo, erinde kiagokina onyare gokina obwate amasikani y'ogosika aba abakonyora na okomanya komenya nabanto bande. Inki togokwanera iga? Chimbu chi'omwana igo chikorwa ase omoibori. Chimbu chi'omwana igo chigochaka korwa ase omoibori, riria are omoke, between the age of zero and nine, emechanana enogu na kianda. Aa noo omwana akobera omonto, na ase chingaki chinyinge okonyora omwana ore emechanana Enogopaka kianda iga are ase oborendi bwa ng'ina na ise, gose bwa ise bweka gose ng'ina bweka. Bono ekero obwate omonto oyo motatere chimbu, otamotatereti norete noche koora ekero chingaki chiao chiaikire chiokoora ekero abeire omonto omonene atabwati mbu. Buna bono abaibori mbare batari gosika abarimu. Bakoimoka na abana babo, bagenda mpaka nonya ne esukuru. Ki baikire oo, bakwanera abaibori bobe buna erinde abana babarore buna babwate chinguru ching'ana. Agwo mbobe. Onye kobwate ring'ana na omwalimu, choberera ng'ora ng'ora, tara, ika chiabisi chia abalimu, rora omwalimu omonene omotebi na nimbwate ing'ana Nomwalimu ogete, morangeri, achiche onye ere igoro y'omwana, naende tiga kogamba ebiina abana baikaransete ororo, njanya kobwenera mokorakegamba buna abanto abanene, erinde omwana oyo ogocha okwane aya aye, lakini mwabwaterana komobekera chimbu, ekiagera ninwe abanto abanene. Lakini ekero okoreta omwana achake kwogera omwalimu ase abana bande na abalimu bande, kworokia na bono nere kemanyi kemanyi. Naende oise kobwati gochia momanye konya na nere ogosete, okwo na okomoa erieme ribe. Okwo na okomoa erieme ritamokonye ekero agocha gokina. Ekero agocha gokina ndikomokonya. Iga abaibori ntobwate ensemo enene sana ya okoagatana kogikeria. na korosia, eh, na kwa, na, na, na gotatera chimbu chi'omwana ekero agokina, nechi'eng'encho mono korwa ase omoibori. Omanyete ekero egoika ase esukuru, igokonyora buna omwalimu iga aromoreri, igagokorerera. Igo giagokorerera mosike, erinde nere asike ebiagokora. Tindateba nabaaria bonsi pi namaraika gose bakare abaya mono, ngochanda agwo, lakini tiga torakwanere abaibori. Igo minto Aye buna omoibori ki'ogokinia omonto, mobeke, mobeke abe nechimbu chibwenerete, atware oboremu obuya koboria eki mochandete, atware chimbu chingiya kworokia amasikani ase abanto abanene, atware chimbu chingiya ekero bakogamba na kogayana na abana bande, naende esike ase abande. Eki negento ki'engencho mono, na gento eke nkeri gotoka onye ngekorwa ase omoibori, gose ase oyorendete omwana ogokiina ase emiaka enogo mpaka emiaka kianda. Ntoigwanaine agwo. Abaibori bande mbare batari ko batari korenda baana babo. Abaibori abasacha, abaibori abasacha rinda, omogusia atete na mosacha muya nokoringa nkundi korwa gesieri mwaye omogoko osanoka nyomba, omogoko oye ase amatuko aya bono omogusia ekia arengeretie ekero agokwana naye nori na igo okorenda okoenana na gotatera, yaani egesongo togoteba you protect and provide, aye naye bono omosacha omogusii. Mbaro Nonya negetabu tari kogorera mwana. Mbare oo, nonya nokora egasi omwana akorire tanya korigereria. Mbare oo, batigerete omong'ina kera egento igoro yomwana bwe esukuru. Agwo teri gocha yaba buya ekiagera omwana oyo agokina, o- o orengere or oba biased ase obongo ng'a inche omonto ogonkini noyo tari oyo. Ekiagera nkorora bare, igekoba obwansu na obwanchani ekero abaibori babwateranete korenda omwana. Naende ekero mobwatiranete korwa nyomba, igo mokobwaterana mpaka nomwarimu esukuru. Abasacha bande na abakungu bande mbari gochia bainyora abana babo, mbari kobagorera yanga chingiabo chi'esukuru, mbari kobabekera gekoroto boronge, nonya na ekaramu ki omwana atomirwe mbari kogora, bono kwanyora omwana acha andegete korwa ebirengererio. Bagataa gosoma buya, Totatera abana baito ase chimbu chibwenerete. Igo omoibori omuya na oyokobwaterana nomwalimu erinde bakinie omwana ase chimbu chindonge. Rimo. Balimu bamenyete akamochi getari Nyamira, ang'e na esukuru gete. Banchete sana naki bakorire emeremo yabo ye rituko, batara tara iga marogoba, bare ase ekenyenga kiarenge na onkubokia. Oyomo rimo akabuna na. Nakune eisaine, ekero akune eisaine, tainyora ng'a rituko rikobwatia riarenge jumatatu nere okare eduty nere ribisio ri- ribisio neriaye riokorenda esukuru. Bagaaka ekenyenge bagaaka, abagaaka bagaetania, ekia abana marogoba igaa bagotara bakomonyora riko eri, tibamanya riko rende. Moroche buna oyo nomwalimu obo. Baisi babere bagoteba ng'a, Ah, ntogotiga mwalimu nsa, titomoire mpaka mwaye. Bakabogoria omwalimu, Otindete? Bakamoira mpaka mwaye. Riria bamoekia mwaye, mbabwate kebungo bagochia komorigia ekebungo omoboko gekobora, bakomoikaransia ase omorango. Ekero bamoikaransie iga, in that drunken stupor, yaani buna atindete iga, ogokwana tu, ng'ora igo, ng'a obe, naniire. Abana baria bagachia amaseko, bagachia amaseko korwa agwo mpaka paara mpaka echiiro, Na abande bakabwatera agwo, bakamanya ekaba buna bono nomogano. Mwalimu ere tamanyeti agacha agatindoka, gesibie mambia akabeka etai buya kabisa, agasoka assembly. Abana bakonya korigia, momanyete abana, balimu abande mbamanyeti, principal timanyeti, deputy headteacher tamanyeti, lakini bono nabo bare assembly. Baria ba last week bagakora buna momaete eparedi ekoba, bono aba bakandoba buna momaete eparedi ekoba, chiprefect chigakwana, chigakora, chikaha abalimu bagakora, bono tigechia oyo ogocha koba eduty. Riria agochi koigora omonwe iga, akamwana gete kare noti korwa assembly ime, kagateba buna, obe Naanire. Ekilaodi kegachia amaseko, abana bagaseka, ase emburi ekabuneka igo. Bono, ekaba negasi ase omwarimu omonene komanya ng'a inki kiaba. Ai, akabwata, akarangeria chiprefect, akarangeria abana babere batato, ing'aki mwabuna eparedi totarakora? I was supposed to talk and finish, ekiagera omwarimu omonene nere ogokora. Ng'a omwarimu, Ambwa nayarenge igoro na rero. Mwalimu okwo arache gokwana iga buna arenge abana baateka bono ntware konyara go control ekiagera omwalimu akorete iga agakora iga agakora iga. Inki ngokwanera omogano oyo? Naintwe abalimu. Nere twesike nari togosikwa. Ebinto mbire totabwenereti gokora ase abana baroche gose ase abaibori baroche obwenerete gokorera are otari ang'e nomochie gose nesukuru. Egento buna ekio, egento buna ekio. Amatuko aya abarimu bachire mpaka abasubati, bakare goaka ekenyenga ande onsi, naende oyo nomwarimu obwenerete gose amasikani nare omwarimu agoebekera abana bamosika na abaibori bamosika. Igo tware koboria korwa ase Enogo TV, ng'a chimbwa echi chingiya chiokoigeka omonto omoronge ase egesaku, gaki mware gwancha tochiigeke bono rende ekiara esukuru noo chiaba chigotoka Abaibori tobwaterane nabarimu, chimbu chiaito intwe abanyene buna abaibori tore esika tosikwe, intwe buna abarimu twesike tosikwe, gose egesaku nkiagenderera kiairane ase kiakabeire. Baana aba chimbu chiabo nigo bagochirusia ase tore, intwe buna abaibori, intwe buna abarimu. Tiga tonya gotebererania iga ase Enogo TV, tiga tonya koinyorania ase chingako chiaito minto mwanyagetenge, ekiagera naende. Tokobwati gesingororo ko na mbaba tori, tiga twanya koinyora nigo togochaka gokora ebinto otamanyeti okobwatia abanto otamanyeti eki bare neki bagokora. Naende okoibora okobe nkwanyoni mm okoibora okobe nkwanyoni nkwanyoni etagotomwa. Bana mbabwenereti koba abamwenu, igo bakoba abamwenu ase eng'encho totabare totabatatereti boronge chimbu. Igo ase Enogo TV, nkonya koyaanekera tore aria abwenerete koba aye ime mono ase ching'encho na echingako ching'igekero. chi'emegiro noboroso bw'omogusii. Oyo nomwarimu obino nyambane okobasaba na abaarimu na abaibori toigwane gose ntwatware egesaku gochia motu. Aye nararenge aya arero mbuya mono ase ogototegerera.